Билигин оттон элбэх оҕолоох аҕа, уол оҕону, кыыс оҕону тус-туспа иитиини үөрэппит, кэтээн көрбүт, гендернэр гендернэй иитиилээх уһуйаан уонна оскуола төрүттээччитэ Анатолий Бурнашовка тылы биэрэбит. Кини буоллаҕына бэйэтин көрүүтүн уол оҕо иитии ураты иитиитин уратытын туһунан бэйэтин көрүүтүн уонна аҕа суолтатын туһунан билигин кэпсиэҕэ. микрофона холбонно дуу иһиллэрдэ аха иһиллэр бастатан туран бу барыгытыгар үтүө киэһэ булуохтун уонна маатык тиэкэтэһэ олорон номну биир час аһахсыбыт эбит тух диэн эми интириэһинэй баайы холура эти дьиэ кэргэн туһунан Вероника Александрова этиилэрин Мин туруккаттан да билебин элбэх түмсүүлэрге даҕаны ханнара иһин буолар тэрээһиннерге даҕаны хамтым көрсөн аһааччыбыт онон мин ханыахпар маннык кэскиллээх оҕолору иитэртэн ураты өссө туора жарыгы киллэрэн бэдер санааларын киһен бэдер маннык хайысқалаах этер этилэх ыаллар бааллара биллен турар ханнык баарар норуот барыга сөп оннуттан бу үөрэхтээһин иити диэн киһи хантан даҕаны булан хайа да түттэн тутан саҕалаан даҕаны хайа да түөр киирдэҕинэ хантан баарар иилээн саҕалаан хаһан да буккуйан бүтэрбэт улахан киэҥ эйгэтэ. Онутун механыхпар үксүгэр маннык хайааччыбын таба баҕар мин кэпсээтэхпинэ наһаа өр кэпсиэхпин сөп онно дьон баҕар тугу эрэ истиэн баҕарарын тугу эрэ мин өттүбүттэн үлэлии сылдьар үлэбиттэн да буоллун холобура тугу баҕарар ыйытыахтарын сөбүн баҕар дьон хитири истиэ уоҕунун боппурус биэрэллэрэ буоллар ордук көдьүүстээх буолуо этэ уонна

олох кылгастык этэн аһарым биһи дьиэ кэргэнинэн үөрэхтээһиҥҥэ киирбиппит уонча сыл буолла билигин чааһынай уһуйааннардаахпыт оскуолалардаахпыт онтон бу аҕыйах бириэмэнэн өссө биир уһуйааны аһан киллэрээри сылдьабыт ол болла балтараа саастарыттан саҕалаан диэн оҕолорго дьааһыла диэн буоллабат дьааһыланы тэрийэн чааһынай өттүгэр хайдах буолар эбитий диэн киирэн боруолан үлэлээн көрөргүнубут уоннаттан уолу кыыһы туспа иитии диэн бэйэтэ сүрдээх ураты туспа көстүүлэрдээх ураты туспа хайысхалардаах быһаччы этэр буоллаха биһиги дойдубутугар Россия иһигэр уопсайа бес үстэн тахха алта үс чэкээ чугаһыыр оскуола үлэлээн хамсаан олорор маннык гендерный иитиинэн улуу киһи туспа хайысхалаан иитэн үөрэтэн олороллор оттон аан дойду өттүгэр хин дьонор элбэх киһи хасыһан да билэрэ булуо истэллэрэ да булуо аан келет таһаҕалаан американан билигин Балайым эһин инники иһэр элбэх ахсаннаах нэһилиэнньэлээх норуоттар уонна һин инники иһэр били сайдыылаах ол дьоннор элбэх норуот ити хайысхан тутан олорор. Онуттан биллэн турар биһиги мин бэйэм Уус Алдантан төрүттээхпин Лөгөй нэһилиэгин Лөгөй орто оскуолатын үөрэнэн бүтэр бүтүм тоҕуон алтаһыллаахха уонна М, то диэн оттон, э, кыыһы уолу бииргэ тутан үөрэтэр оскуола үөрэннэхпит дибиэһин биир. Онон мин холобура билигин үлэлии олорор тэрилтэлэргэ даҕаны үөрэммит оскуолалар бар даҕаны хайдах даҕаны туох да диэн э, атыны оҥорбут эбиккит, тугу эрэ хайысхалаабыт эбиккит иин диэр олох анаам суох. ким хайдах атыырынан, ким хайда үлэлииринэн. Уну уопсайынан чаһына үөрэхтээһин диэн биһи сахабыт сиригэр киирбитэ үрбэттэн таххал булбута. Булбут ол гынан баран мин көрөрбүнэн дьиҥнэхтии бу чаһына үөрэхтээһин диэн хайысхаланан үлэлии турар тэрилтэн мин көрбөтөм. Онуттан арыйдаҕаны дьиҥнээх чааһынайга чугаһата хатааммыт үлэлии хатыыбыт. Онна араас сирдерге бара барабыт, көрөбүт, оскуолалары көрөбүт, уһуйааннары көрөбүт дьиҥнээхтии үлэлии олорор тэрилтэлэргэ киһи киирдэҕинэ оту биллэн турар олох туттардыын хаптардыын көрөрдүүн истэрдиин уларыйаҕын онон механыхпар дьигинэн химбиир хаалан хаалбат туора турбат эйгэ булуо кэне кэнэҕэс китин даҕаны химбиир биһиги курдук үлэлиир дьоннор кэҥээн хаҥаан элбээн иһиэхтэрин баҕарабыт Онуттан ол өйдөнөр суол буолла дьэ. Онуттан иһиллэр да. Иһиллэр аһа Анатоль иһиллэр. ну бағар отын манык ким эмит туох эмит бопростаах болаары айдуу диэн мин ити хайыбын хөп мана бопростары кыйан көрбөт эбиппин мана хайдах көстөр эбитэ боллар Сөп. Э, уопсайыттан кыратык маннык быһыта орута кэпсии олоруом дии. Тыл диэн күлүүс. Оттон ол биллэн турар былыр-былыргыттан өбүгэлэрбит этэн кэлбиттэрэ күн бүгүн мин эмиэ этэбин. Эп, онуттан иһигэр сылдьар э, практик киһи буоларым быһыытынан э, уопсайынан тылын билбэт киһи Кэнники үлэлээн-хамсаан, дьэ итиэн-кутуйан ханнык эрэ эйгэҕэ киириитин саҕана бу киһи кэнники мунар суолларыгар тиийэн сөп эбит диэн түмүккэ кэлэн олорум. Онон хайаатар даҕаны саха киһитэ, саха оҕото да боллун, саха уопсайынан эр киһитэ да боллун, дьахтара да боллун, бэйэтин төрөөбүт төрүт тылынан бэйэтин санаатын сааһылаан этинэр, бэйэтин хайысхатын булунар кыахтаах булуохтаах диэн мин өйдөбүллээхпин. Нуучча оҕото олох ыраастык бэйэтин тылынан сыс тыл туттубакка үрдэ үчүйтүн нууччалыы хаҥырар уолаттары билэбин, оннук доҕоттордоохпун, табаарыстардаахпын. Ол дьоннор үлэлэрэ, хамнастара, туттуулара, хаптыылара, дьиэлэрэ, уоттара, ойохторо, оҕолоро барыта мин оннук. Онон тыл күлүүс, Францияҕа эмиэ табаарыстардаахпын бэйэлэрин тылларынан үрдэ үчүйдэ хаҥыра сылдьар дьоннор уолаттар бааллар ол дьоннор Турцияҕа бааллар, Казахстаҥҥа бааллар, Татарстаҥҥа бааллар. Осынан тылларын үчүйдүк иччэ сылдьар тылларын толору баһылаабыт уонна тылларыгар болҕомто суолта уурбут. Мин эр дьон өттүттэн этим, эр дьоннор үрдэ үчүйдэ олороллор. Онон төһө мин Этэбин да? Эбин Анатолий оскуолаҕар уонна уһуйааннаргар нууччалыы саҥарар оҕону хайдах саха тылыгар төннөрөҕүтүй? Оскуола уруок таһынан оҕолор сахалыы саҥараллар дуо диэн эйгэтин сахалыы тэрийэбит.

Ол онон сүрдээн үөрэбин уонна уопсайынан киһи оҕоҕо уларытыы түргэнник киллэрэр эбит диэн түмүккэ кэлэн олоробун. Оттон дьиҥинэн этигэр-хааныгар кэтэн олордоҕо дьаһахатын. Онуттан олох сөпкө нэмин таайан таба тайанан сөпкө туттахха ол оҕо үрдэх түргэнник киирэр уонна мин биирдэ тоһолоон диэхпин баҕарабын оскуолаҕа диэн буолбакка манна хаама олоҕун төһүү күүстөрөппүт буолуохтаах Төрөппүт баҕалаах буоллаҕына, төрөппүт оҕото сахалыы хаҥырыан баҕарар буоллаҕына, иһигэр баҕата баар буолуохтаах. Ол баҕа баар буоллаҕына, оҕото кэдьикти сахалыы хаҥарыа. Сахалыы буолбатах. Ханнык баҕарар омук тылынан саҥарыа. Наһаа интэриэһинэй холобур биир өттүттэн көрдөххө ураты туохтар бааллар холура өйдөбүллэр бааллар ону кытта хомойуох иһин биһидаҕаны иһин хаста даҕаны көрсөөртүк бу оскуола уһуйаан үөрэтиэхтээх диэн оннук буолбатах табарыстар тоҕоонтан дакка бырыһыанын төрөппүт быһаарар мин маннык биир кылгас уостуга тиимэрэ дьэ Эти эппитим курдук уонча сыл буолла эһэп уһуйаан аһаммыт, оскуола тэрийэммит. Уонча сылтан оскуола аспыппыт. Онуттан бу сүүрэ сылдьар оҕолорго көрдөххө мен оҕону тутан ылан бараммын биэс мүнүүтэ кэпсэтэн баран дьиэтин иһигэр туох буола турарын кэпсээн биэриэм. Оҕо оннук сиэркилэ курдук маныктэптөрү быраҕар. Илдьэ сылдьар. Дьиэтин иһигэр ким хайдах тутта-хапта сылдьарын, ким туох тылынан кэпсэтэрин, хайдах уопсай эйгэ буола турарын көстүү сыт-сымар онно буола турарын оҕо уонна атын хантан ылыаҕай? Төрөппүттэриттэн эрэ ылар, дьиэтин эрэ иһиттэн ылар.

Онтон биллэн турар, мин бэйэм уолаттарбын икки аҥаардарыттан бэйэм бэйэбэр сыһыарбытым уонна ол сынан уолун хаамай хойутаттахха биэһиттэн дии саныыбын бэйэм. Мин бэйэм тус санаам. Биэһиттэн эр киһи бэйэтин илиитигэр ылыахтаах дии саныыбын. Үһүттэн илдьэ сылдьар буоллаҕына, үһүттэн батыһыннара сылдьар буоллаҕына, ол туох да бэттээхэйдээх, үчүгэйдээх дьыала буолла. Бу улуустарга уһуйаан филиалын арыйахытын сөп төлөлөһөр баҕа санаа баар буоллаҕына диэн ыйыппыттар. Билигин билигин оннук таһымга тахха иликпит. Ол гынан баран мин били ыксаабаппын. Ыксааҥҥа иһин барыахпын баҕарбаппын. Мин кыра кыралаан маннык илэппэрдээн инним дьигэ баран иһиэхпин баарабын уонна уон уон бес сүүрбэччэ сылынан туох эрэ үмүттэр көрүөхпүн баҕарабын. Ол гынан баран улустар үрдээх интэриэстээхтэр холобура холобур курдук этиэхпин баҕарабын Чурапчылар Туллукчаан диэн хаамай биир улахан уһуйааннара Чурапчы нэһилиэгин уһуйаана биһини кытта кэлэн хаста да көрсөн бараннар, биһине антах Чурапчы хаста да ыҥыраннар, тиийэн биһи көрсөммүт, кинилэр Уол Кистин дьиэнэн араараннар үрдэ сүдүгүлэлии олороллор. Ол иһэргэ атын улуустар эмиэ үрдэҕин ыйыталаһаллар, намнар үрдэҕин интэриэстээхтэр. Куруук ыҥыраллар оскуолаҕа да буоллун, библиотекаларыгар да буоллун, куруук төрөппүттэри кытары, учууталлары кытары, педколлективы кытары куруук көрүһүннэрэ, кэпсэтэ, тугу эрэ хааманы ырытыһа, бу билиҥҥи буола турары билиэхтэрин үрдэҕин баҕараллар. Онуттан мин урукку кэмгэ тух диэн курупнар ырыанан тойугунан туох эрэ тэрээһиннэринэн сылдьар буоллахпына билигин нар ханна эмит барар буоллахпына курук оскуоланы көрбүтүнэн уһуйааны көрбүтүнэн нар хайдах эрэ оҕо иитиитигэр уопсай иитээһин үөрэхтээһин боппуруостарыгар эрэ сыаллаах-соруктаах барабын Онон кэнники кэмҥэ син хаста дойдуну кэрийэн көрдүбүт кэргэммин кытары уонна оттон халгыы өссө даҕаны бу балаһыанньа арий даҕаны тубустар уларыйдар анна мит син бии бараммыт эмиэ алгыы былааннар элбэхтэр киһи ханна эрэ сырыттаҕына аҕыс тоҕус истэбин аҕыс тоҕус саастаах уолу хайдах иитиэххэ сөбүй диэбиттэр Этиһитэтэ суох баа боппуруосче. Аҕыс тоҕус саастаах оҕо болоону хайдах Эти хоҕотох иэйиитэр баалаах. Эбэтэр хайдах эбитэ болар туох диэн? А ийэ иэйиитэр баалаах те. Аҕата бар болла биллэн турар аҕатыгар сыһарыхана да болу. Онтон аҕата хуох боллаҕына билигин миэхэ сахабыт сиригэр эрэ буолбатах бүтүн дойду үрдүнэн үрдэ улахан проблема турар ону бары билэн олоробут соҕотох ийэлэр наһаа элбэхтэр олус элбэхтэр ону туох диэх туох диэн усынан ти аҕыс тоҕус саастаах оҕо блин маннык оскуоланы арааран көрдөххө мин билин оскуоланы үс гына арааран олоробун сөп бастыгыттан төрдүскэ дылы диэн бэһис кылаастан ахтыс кылааскабылы диэн уонна тохсус онус уон бирис кылаас диэн олох туспа үһүс бөлөх бар булуохтах бу хассын өйүн бээлere улахан дьон болан кең артык көктөнөр оголору олох туспа хайысхалаах оскуола болуохтах диэмин мин бэйэм маннык өйбөр маннык уган көрөбүн уонна бэйэм оскуоламын оннук тэрийэн олоробун холобура кыра оҕолор иһин кытта ньырыспалаһа дьыбакка эбэтэр кыра оҕолор улахан оҕолор туттууларын хаптыыларын тылларын өстөрүн истибэт курдук гына бу үс хайысхалаах оскуола буолара буоллар диэн бэйэм бааһынаалаахпын сөп онутун механыктар эти аҕыс тоҕус саастаах оҕо диэн дьигинэн бу бастыгыттан төрдүс кылааска дылы туох да бэттээхи хаас Тохт улахан проблемата иҥине улахан киһи оһоллору-моһоллору көрсүбэт үчүгэй сас. Оҕо оҕо курдук дьоллоох оҕо сааһынан туолар кэмэ. Онтон бу оҕо бэһис кылаастан итеппитин курдук орто сүйүөххэ ахсыс кылааска дылы дьабы одун сааһа келиэхтээх манна. Нучалара тэллэринен переходный возраст диэн. Хамай бустук кэмнер итинне хааланыахтаахтар бу мин ити уола тиим хэ. Уолуга этиттен эр киһи этин кетер кеме келер. Онуттан бука барыттан төрөппүттэр билэҕит бэҕит тугул нөҥүө ааспыт дьонноргутунан. Ол кэнниттэн ону нөҥүөлээн эти тохсус онус уон биирис кылааска тиийигэ ол эмиэ дэ үрдэх үчүгэй интэриэһинэй киһи этэрин иин долоҕойгор түһэрэн өйдүүр уопсайынан киһи бээтиэр чугастыы тутан тэҥнээҕин кутар курдук илдьэ саастара кэлэр ол тух таһубайдаах кэм Онон ити аҕыстаах тоҕустаах оҕо диир буоллаххытына ити ити оҕону боростой боростойдук оҕо сааһынан толору ханаанынан бүтэр. Оҕо оҕо хаастаах эрэ буоллаҕына эдэр сааһыгар киирэр. Эдэр саастаах киһи кырдьар сааһыгар үктэниэ. Онтон бүтүннүү кэнниттэн быһыта орото үктээн куоттаран иһэр буоллаҕына онну киһи толоҕун оннук түмүктүүр. Мин көрдөхпүнэ онну курдук. Осы ити тугунан көрдөххө. Онон мин саныахпар оҕону үчүгэйдик дьоллоох оҕо хас тэриэххэ наада оҕоҕо. Уонна оҕото ийэҕэ бу эти маған боппурус ыйыппыт боллаҕына мин баара хистарарым булу көрбөппүн просто бэйэбин эрэ көрөмүн баалах. Ону туох диэн абаҕатыгар таайыгар эҥин холобура сыһыран иддиэхэ диэххэ баар этэ эр киһиэхэ Да уссайынан мин холобура дьахтар өттүттэн көрөрүм эбитэ буоллар хэп итинник балаһынньа холобура мин биир маннык түгэн курдук этэн аһарым балаһынньа маннык үөскээбит эбитэ буоллар мин ханнык эмит киһини булан тураммын хөптөөх оҕус киһини бу киһини кытта үрдээш үрдүк тыл биир тыл буламмын ол холобура эр ойохто буолбатар туспа атын ханнык эмит киһини булан туран бу мин оҕобор бириэмэтэ анаат диэн тураммын Үлэ чаһан да курдук анан тураммын бу үрдэ улахан вопрос оҕо иччиите ден. Ол оҕону ичи. Онон оннукта диэн тураммын ити вопроһу баарсын көрүөм эбит олула. Тоҕо диэтэр уол оҕоҕо эр киһи хайатар да наада. Манна боллагана бу оҕону таһыйыы туһунан туох киэн санаалаах катый диэн ыйыппыт. Таннар круг ыйытылар вопросы. туох диэн үчүгэй баайы таһыллыман сөптөөх оҕолор эмиэ бааллар олору тоҕо эмиэ таһыйтахха дей олору таһыйан наада тоҕо гынан баран ити мааҕын эппиккэ мен сөпсөһөбүн уол оҕо отто ханнык эрэ кэмҥэ этэ аһыйар уопсай эр киһи аҕата иһин биир эбэтэр убайа дуу этерим курдук абаҕата дуу таайа дуу иһин биир чугас булуктах Онно дьиэ иһигэр уол оҕо кыратык дьараллара ордук. Оттон мээнэ хайда була-булаҕан оҕону туох чыпчаҕайдыы диэххиний батта. Хин биир уопсай буруй сэмэ бэйэтэ таһымнардаах буолла. Ол таһымнарынан көрөн оҕону кытта уопсай кэпсэтии тахсар буолла. Уонна оҕону кытта элбэхтэ кэпсэтиэххэ наада. Оҕо өйдөөбөт диэн буолбатах. Оҕо хин биир өйдүүр. Мин бэҕэһээ биир университетка үөрэппит Хайдаҕа кэпсиибит, мээрилиибит олох тугу да өйдөөбөт курдуктар диир. Оннук буолбатах. Ол ол да мээрилии сырыттар хин биир механабар ити ыччаттар оҕолор хин биир хин биир туох эрэ төбөлөрүгэр хаала турар. Онон биллэн турар оҕо иитии боппуруоһа мин саныахпар бортодуйду хаама уустук боппуруос диһаныгын. Оскуолаҥ туһунан элбэх ыйытыы киирбит. Хас кылаастааҕый, ханнык программаннан үөрэнэри, программаны ким оҥорбутай, эбии дьарыктар ханныктар баалларый, культура өттүнэн эбии дьарыктар ханныктарый диэн ыйыппыттар. Сөп. Оскуола туһунан аҕыйах тыл этэн аһарыым дии. Бэйэ оскуолабытын биир ханнык барар оскуола курдук уопсай уопсай программанан үөрэнэбит. Биир школа России диэн программаны талан олоробут. Ону ТФГОС Индияны тэһин биир төрөппүттэр бары билэр булуохтаахтар. Биһи лицензия ылбыппыт, аккредитацияны аспыппыт. Уопсай хин биир бу куорат дьаһалтата үөрэхтээһин управлениетын нөҥүө уонна үөрэхтээһин министерствен нөҥүө хин биир барытын биир маннык ситимҥэ олороммут үлэлиибит. Уопсай оскуола курдук үлэлиибит хин биир. Онуттан уратыта диэн оҕолор биир күнү хопто сылдьаллар, ол аата күн толору күн сылдьаллар. Хассарда үөрэхтэрэ тоҕус чаастан хаҕыланар. Ити итини тоһоҕолоон этэбин диэ ити сүрдээх улахан боппуруоһу быһаарар эбит дии санаатым уонна төрөппүттэргэ үрдээх туһалаах уонна наадалаах быһалаах оҕо хассарда тоҕустан үөрэнэрэ. Хат күнүс уон икки биир чааска диэри сүрүн үөрэхтээһин барыта түмүктэнэр. Онтон киэһэ бастыы кылаастар түөккэ дылы сыллар иккис кылаастан хаалаан киэһэ алтаҕа дылы сынньаллар онуха дылы эбии үөрэхтээһиннэрэ эбиэттэн киэһэ барыта эбии киирэн биэрэр уонна тутух-бар дьарыктара шашкаттан шахматтан хагалаан бассейнтан хагалаан дьиэҕэ үлэлэрин аахтыылар эҥиннэрэ барыта оскуолаҕа булар онуттан мин уопсайынан уонна биир би маннык түгэҥҥэ тохтоон аһыахпын баҕарабын Оҕо туу гына сылдьарын олох маннык кэрчиктээн нуучалыйтаха границалаан билиэн наада. Аһы олорорун аһы олоробун диэн утуйар кэмигэр утуйуохтаах, үөрэнэр кэмигэр үөрэниэхтээх, оонньуур кэмигэр оонньуохтаах диэн. Мин этэбин оскуолаҕа кэллэххитинэ дьиэҕитин уоккутун умнан кэбиһин диэбин. Эһиги манна доҕотторгутун, табаарыстаргытын кытары алтыһаҕыт, үөрэҕинэн дьарыктанаҕыт, үөрэниэхтээххит диэн. Оскуола аанын ахан таккан бардыгыт, саптыгыт эһиги үөрэх туһунан умнун диир. Мин оннук бэйэм политиканы ыытыахпын баарам киллэрээтик. Барын ийэҕитин аҕатын кытта алтыһын бигэ төрөөбүттэргитин кытары кэпсэтин ипсэтин киһэҥ өттүгэр киһиттэн хаама үчүгэй түгэн остуол тула олорон дьиэ барыта түмсэн мустан олорон бу бииргэ кэпсэтэр онтон ордук үчүгэй туох баар булуй Оннуктан эппитим курдук, аһы олорон телефоннаах олорор буоллаҕына, утуйа утуйа сатан наушник кэтэ сатар буоллаҕына, ити механизмпар оҕону үрдэҕин ыһар дии саныыбын. Онно оннук кэнэҕэскитин оннук оҕоттон хайдах киһи таххыы эбитэ буоллар да иһин биллэн турар киһи буолан сылдьыахтара ол гынан баран механизмпар итиннэ хайдары төрөппүттэр болҕомто ууран ылара буоллар оҕоҕо бээтиэр үрдэх туһалаах буолуо этэ диэн режим Кимиэхэ да мэһэйдээбэтэҕэ. Онон хайатар даҕаны бар булуохтаах диһаны. Төрүт культура фольклор көрүҥнэрин чаастара баар дуо нэдиэлэҕэ хастыы чаас диэбиттэр уонна өссө ыйытыылар эмиэ этэх сум программаны ким оҥорбутай көрүөххэ сөп то туһаныахха сөп то уонна боллаҕана хайдах иһиги оскуолаҕытыгар киирэргэ туох ирдэбил баарый төлөбүрэ төһөнүй диэн ыйыппыттар. Уонна тоҕо уолаттары араараҕытый, буй уйытыыны олус интириэһиргиибин тоҕо тус-тус, тоҕо туспа үөрэниэхтээхтэрий диэн. Эти тоһугуттан саалыым дьэ. Тоҕо туспа үөрэниэхтээхтэрий диэн. Аны уолла маннык туох диэн. Оҕону хайдах да эйгэҕэ иттэххинэ оҕо онну сөпсөһөр. кылааска отут кыыс олорор уонна оҕотук уолу киллэрдэххинэ оҕо иһин биир үөрэнэр. Эбэтэр кылаастан оҕону барытын ылан баран чороҥ оҕотоктуу оҕону олордон эрэн үөрэттэххинэ оҕону эмиэ ылынар. Эбэтэр хайдах баҕарар балаһыанньаны оҕо ылынар иһин биир. Эбэтэр онно төрөппүт бэлэм булуохтаах. Төрөппүт бэйэтэ өйүнэн-санаатынан бэлэм буоллаҕына, бу мин оҕом маннык кыыһым бу барыта кыргыттар үөрэнэр оскуолаларыгар киирэн үөрэнэр баҕалаахпыт биһиги диэн. Эбэтэр бу уолаттар үөрэнэ олорор оскуолаларыгар, кылаастарыгар мин уолум үөрэниэн баҕарар диэн аҕалар холобура биһиэхэ кэлэллэр. Оннук аҕалар өйдөрүнэн, санааларынан кыйбыт, ону сиппит-хоппут төрөппүттэр биоскуолабытыгар кэлэллэр дии саныыбын. Онуттан бобуу хаайыы буолбатах барта сокуон быһыытынан. Эппитим курдук, Россиядынан 600 оскуола үлэлиилэр. Уонна ити үөрэхтээһин өттүгэр офсайынан туох диэн алталаах оҕоҕо алталаах оҕо үөрэҕин биэриэххэ наада. он састаах оҕоҕо он састаах оҕоҕо үөрэҕин биэриэххэ наада он бэстээх оҕоҕо он бэстээх оҕоҕо билиитин биэриэххэ наада ону наһаа барытын кут сүр оҥорон итэҕэлгэ таҥараҕа тиэрдэн наһаа дириҥэтэр олох механикпар олох наадата уһух дьигинэн итэҕэл диэн иитиигэ хатар быһалах мин иннэ дии саныыбын мин кими кимиэхэ да соҥнообоппун кими да кытарбаппын мин бэйэм тус бэйэм анам оннуттан барыта олох кып кыраттан дьиэ иһинээҕиттэн саҕаланар Холобура, итэҕэл диэн боппуруһу кэнники наһаа күүскэ турордубут те. Оҕоҕо эмиэ баар булуохтаах, ол гынан ман бэйэтин таһымынан. Дьахтарга баар булуохтаах, дьахтарга бэйэтин таһымынан. Эр киһиэхэ баар булуохтаах, эр киһи бэйэтин таһымынан булуохтаах. Айылҕа тоҕо эрэ уолу күүһү араарбыт диэ. Мин холобура итиннэ маннык киһи кэтэнэн көрдөҕүнэ наһаа элбэх маннык нучелыйта хазнактар бэлиэлэр бааллар. Ол бэлиэлэргэ киһи кыайан быһарбат бэлиэлэрэ бааллар. Мин тоҕо саха буолан төрөөтүм диэн. Мин ону талбатаҕым булар аската бу орто дойду кэлэрбэр. Мин ийэлээх аҕам тоҕо бу дьонноруй диэн. Мин тоҕо хака иһэригэр төрөөтүм диэн. Мин итэҕэлим тоҕо манныгый диэн. Тоҕо маннык айылҕалаах, тоҕо маннык дойдуга төрөөтүм диэн. Ити ити барыта киһи кыайан бэйэтэ быһаарыммат.

Сиргэ түһэриэххэ наада. Оҕо үлэҕэ сыстыахтаах. Мин көрөрбүнэн, былыр даҕаны, быйыл даҕаны үлэттэн ордук оҕону иитэр майгыны була иликтэр. Оҕону тиэрэ үлэлэтэн, онтон тугара барыс таһаарынар буолбакка, оҕону үлэни билиһиннэрэр. Сааһынан көрөн, ити эппитим курдук, тоҕустаах оҕо тоҕустаах үлэнэн үлэлэтиэххэ наада. Оҕону этэ ыалдьан, хөп буолан тиэрэ бара албат гына кэнники үлэттэн чаҕыйан айака диэн татакайдана сылдьыбат курдук гына үлэни билиһинэрэ курдук гына үлэни тэрийэххинэ доҕоҕо онтон кэнники ситэн-хотон үлэлиир хамсыыр сааһа кэллэҕинэ онтон бэйэтэ төрүттэнэн барыа буолла уонна билигин цифровизация осойнон хайды бу улахан сабырдамнаах хайысхалар игиннер бу глобализация игин ден аттанар холобур эти аттуулар ол гынан баран механыхпар тыл хүтүүтэ үлэһүттэҕинэ тыл хүтэр быһалах холобур биир хайысханы ылы қайын көп Быйыл биһиги оскуолабытыгар мин бэйэм конюшня аһыахпын баҕара сылдьабын ат тутаммыт. Карачаево Черкесия бараммыт икки сылгыны атлаһан аҕаламмыт манна туруорабыт билигин куоракка. Онно баһайын конюшня тутаммыт киллэриэхтээхпит уолаттарга эбии үөрэхтээһин быһыытынан киллэриэхпин баара. Бу аҥарда сылгы эйгэтигэр сылгы ыһытын ылбыт уол диэн олох атын буолар. Аҥардас сылгы эйгэтигэр киирдэххинэ сүүс биэһин икки үс үс сүүс тылга тиийэ тыл саппааһын билиэ хөп эти аҥардас биир сылгы эрэ эйгэтинэн оттон тылгар киирэр майгын тылгын булуна сатыыр майгын кэллэҕэ ол диэн онтон муус ылыыта диэн баар муҥха диэн баар куйуур диэн баар от оттооһун диэн баар ити эйгэлэргэ барытыгар тохтоон туттар малларын салларын ааттарын суолларын барын үөрэтэн киирэн бардын даҕаны хата тылын тоҕо хөтүөйдө төһтүү хохтах буолла

хайдах эрэ табыгастаах буолаарай диэммит ити биирдилээн хайысхалааммыт сылгыны тэрийиэхпит онтон ынах сүөһүнү тэрийиэхпит онтон оҕуруот ыһыытыгар диэн сир үлэтэ от оттооһун иин диэн интэн алгыы барыта сиэттэрэн ити уолаттары барыларын итейгэҕэ чугаһатан сыһарыахпын баҕарам онуттан кылгастык быһыта рута ити былаан быһыытынан эттэххэ кэпсээтэххэ ити курдук Дигинэн борустуй. Наһа элбэҕи кэпсээбэккэ, дигинэн үлэлээн хамсаан иэхэ баарата диэммин. Олору мин биир өттүттэн маннык көрүүлээхпин. Аха. Манна боллоҕуна сі маннык ыйдыы бар. Бу аҕа уол оҕо хайдах сыһыаннаһыахтааҕый, сымнаҕастык дуу, кытаанахтык дуу? Дьыла сымнаҕаһыгар да кытаанаҕар да буолбатах. Оҕону таптыырха наада. Оҕону таптыахха наада дьиҥнээх дии. Оҕону оонньуур оҥостумуохха наада. Оҕону таптаан үчүгэйдик бу бэйэм бу кэлэр кэнэҕэски халгыыр киһим туйах хатарааччы диэн оттон ону этэллэр буолла. Онон механикпар олох бэйэни кытта үчүгэйдик чугастык илдьэ сылдьан бэйэтин тэҥнээх сааһынан сөптөөх майгыны булан кэпсэтэн механабар онтон ордук үчүгэй иитии суох буолалах. Отчимын сөбүлээбэт подростогу хайдах иитиэххэ сөбүй? Ити туох буоллаадьа? Ити наһаа интэриэһинэй диэн интэриэһинэй диэн теорий сыһыһэтэбин. Ити наһаа дириҥ. Буллун да биир-икки тылынан үстүөт этиинэн киһи кыайан Ситим быстыбыта хото диэн наһаа уустук буолар. Ону киһи төрдө ууһа опсай дьоно ине гена диэн өбүгэлэр иин диэн дьылга хаан иин диэн сүрдэ улахан оруллах уонна бин борустуйду биир тылынан эттэхпинэ биһи өбүгэлэрбит олорбут олохторун олоруур буолах Ол төптөрү сиэккилэ буолан кэлэн түһэр быһыылаах. Онуттан механыахпар дьиэ иһигэр ити боппуруоһу хаама улаханнык быһарааччыттан дьахтар. Дьахтартан тутулуктаах, ийэттэн. Онтон подросток оҕо диэн, подросток оҕо олоҕура аһары олох маннык бэйэтэ харыйам таҥнара хоспу курдук барбыт буоллаҕына, механыахпар кыратык кэтэнэн иин көрүөххэ наада.

Онон итини уопсай тугунан кэтээн көрүөххэ наада уонна наһаа элбэх психологтарынан иин онон манан кэриине мин арыйдааны туттунуом этэ диһаныыбын хаамай чугас киһитэ ийэтэ уһуннаахата болар аймахтара биргэ төрөөбүттэрэ баар боллохторуна ол онтон түгэр эһитимнээн онтон түгэру тутан ылан онтон булан таһарыахха наада диһаныыбын Алта саастаах уол аҕаны хайдах сөбүлэҥин ылан тугу эмит үлэлэтиэххэ сөбүй уонна хайдах ийэ аҕа тылын истэр гыныахха сөбүй? Орто саастаах диэн итиэннэ барар икуоттары барбыта булу. Алта саастаах диэн. Алта. Алта саастаах диэн кыракый киһи. алтаастаах киһини киһитун бээтин сөптөөх майгытынан көрөн тимаҕан эппиппертен йохмун баарабын уопсай туох эрэ киһи хим биир борту дүйдө кэлэн баран туора интэриэстээх буолар ол интэриэһин тутан ылыахха наада ол интэриэһин булан ылыахха наада аны туох диэн этиэхпин маарабын киһи биһи холобура маннык көрөбүн дьэһэ оскуола боотуйар сынньабын төрөппүт бөҕөтүн кытта кэпсэтэбин үксүгэр ити оскуоланы бүтэрээр сылдьар оҕолор үгүстэрэ ким ханна барарын улаханнык баһармакка сынньаллар биирдиилээн эмит оҕо чочуоккай баһарынан Мин быраас буоламын эбэтэр мин чахчы бу IT өттүгэр барыахпын баарабын эбэтэр омук тылын учуутала булуохпун баарабын диир олох аҕайах оҕо инник диирин истэбин үксүгэр барыта толкуйдана сылдьабыт хаһа даҕаны көрөбүт диэн барыта оннук туохтаах буолаллар ону Мен эйиэхэ маннык биир туга диэхпин баҕарабын диэхэ. Киһи ол сайын маннык хайысхаларга төрүүр, суолларга төрүүр быһалах. Мин бэйэм ийэм өттүнэн көрдөххө үрдэ үлэһит дьоннор. Аҕам өттүнэн көрдөххө үрдэ дьоҕурдаах талааннаах дьоннор. Ырыаһыттар да бааллар, дьахтар аймахха эр дьоннорго олоҥхоһуттар да бааллар, тойуксуттар да бааллар. Онуттан мен ханыахпар хаамай үчүгэй биир бэлиэ уонна ити этэрим курдук ити подсказка курдук булан училыттахха киһи эн иннигинэ олорон ааспыт дьоннорун бу эһэн хос эһэн бу түгэх эһэҕэр дылы алтыс сэттис эһэҕэ көлүөнэҕэр дылы дьоннорун тугу дьарыктаммыттарын оны көрүөххэ баар этэ диэн саныыбын уонна ол хайысхаларын тутан кинилэр туохха дьоҕурдаахтарынан туох үлэни-хамнаһы өрө туппуттарынан ол хайысхатын соҕус тутан оҕону били суоллаатахха хайысхалаан биэрдэххэ үрдэ дөбөҥнүк уонна түргэнник суолун булунар былыр туох маннык туох диэнин этиэхпин этэй сылыктаан көрөр дьоннор бааллар этэ ити үксүгэр ити мин билим бу оҕо иитиитин боппуруоһа буолан онно этиэхпин баҕарабын уонна оҕону тутта хапта хаамай иҥнии сылдьарын көрөн бараннар Ол сылыктан көрөр оҕонньоттор дуу эмээхситтэр дуу тута этэн кэбиһэллэр этэ. Эй, кэбистэ тииһим эти киһи буойун оҥорбоккун ити киһин аатан ирдэн уһаннар дуу эбэтэр сүөһүгэ аска сыһар диэннэр оннук дьоннор бааллар этэ. Ол кинилэр төрдүлэрин устарын билэр буоланнар урукку дьоннор өбүгэлэрэ хос-хос эһэлэрэ тугу-тугу үлэлээн дьарыктанан туохха дьоҕурдаах сыһыаннаах дьоннорун билэр буоланнар кыра үстээх биэстээх оҕону сылыктаан маннык этэн кэбиһэллэр этэ ийэ уол оҕону атаахтатара сыыһа дуо дии Отон атаахтатар диэн хайда билэ боллар. Отон оҕо атаахтыахтаах болла. Ол гынан баран туох барыта мээрейдээх. Эти маағын Береника Петердл орту болар онон туох барыта ортотунан боллаҕын ортук болар. Онон аһары тиэрэ таахтаттахын оттон туох буолар буолла атын атын соҕус булан сөп буолла ол гынан баран били үрдээх күстээх геннаах игин оҕолор баар буолаллар да ол оҕолор бээлэрэ туспа хайысхалаах баай үрдэх атын этэрэтиилээх баай оҕолор эмиэ баар буолаллар олор хайдах да таахтытыыга хайдах да туохха каттарбат бээлэрэ оннук сүҥҥүлээх оннук ис сотолоох оҕолор баар буолаллар Онуттан дьиҥинэн син биир ханнык төтөрөппүт ийэ даҕаны, аҕа даҕаны хайда эрэ оҕом үчүгэй киһи буолаарай? Үчүгэйдик борто дойду олордор ыал буолан оҕо төрөтөн бэйэтин хайысхатын булунан үлэлээн-хамсаан айаҕын үчүгэйдик ииттэр туох эрэ үчүгэй таһаарыылаах оҕус үлэһит киһи буолан улаатара буоллар орто дойду үчүгэйдик олороро буоллар диэн оттон син биир хас биирдии ийэҕэ санаалаах иһэр аҕалаах буоллаҕына хайдах бу куһаҕан диэн улаатыннарабыт аҕатыгар этэн сатаан туһа суох диэн Эгдэх уступаю вопростары төхтүбүтте мен туох диэн эте психолог диэн туора дииллер этеге уйулуга били туга диэн курдук этилэр ол гынан баран ити мин дьигинэн кырдьыгы баран эттэххэ ити күскэ итэҕэлгэ киирбит дьоннорго хорох-хорох кэмнэргэ үрдээн ымсыырыы ханааларым кэлэллэр Косайынан биһиги айылҕаттан наһаа күүскэ тэйбит дьоммут дьиҥинэн, дьиҥ-дьиҥинэн. Бу Сэбиэскэй Союз кэлэн, били этэргэ дылы дьоннор сиргэ сытар чороону тэбэ сылдьар туос ыаҕайын хампык түүһүддэр кэмнэрэ кэлэн ааспыттара. Онно туох да иччиҥин диэни абааһы диэни билиммэт. Уонна биир-икки эрэ холонук турбатаҕа үрдэх уһун кэм турбута. Онон механизмар уопсай саха киһитэ хайдара бэйэтэ бүгэн олорон иһийэн ис иһиттэн кэпсэтэр, туох эрэ маннык бэйэтин таҥаратыгар үҥэр үктэр майгын тутуһара буоллар диэн санаалаахпын. Ол сүрдээх көмөлөһөр. Ол аргыныр болбатах, тугу барытын кыайар кыахтаах. Оны мен саныахпар мен холобура ити ити киһи миэхэ маннык маннык аһаҕастык элбэх киһи ортотур буолбакка миэхэ маннык эриэн тэлээнэтэрэ эбитэ боллар мен киниэхэ чопчу сүбэни биэриэбит ол маны кэпсии быһаара олордохо наһаа уһун уонна туох оҕус булуа киһититтэн наһаа тутулуктах олон оннук боростуой эбитэ боллоруттан киһи барытар гиһэн бүппүт булуйт киһи дьон табахтаабат киһи хоқ буубут арааппыт булуйт Оннук ээ. Аһа, маннык диэн ыйыппыттар. Анатолий, бэйэҥ оҕолоргун хайдах иитэриҥ туһунан кыратык сырдатарыҥ буоллар, режим игин диэн телефон игин күҥҥэ хас чаас устата көҥүллүүгүт? Туох диэн Ити телевизор диэн малы ылбыппыт кыдьыгыраатта. Онтан такка хыл буолла. Онтон опсайынан Мин көрдөхпүнэ холобур эти телевизорга кэлэр уопсай биэриилэр информация диэххэ дьэ уон сыллааҕыта Тетяхин Арийда оҕуста этэ уон биэс сыллааҕыта дьэ мин орто соҕус баайылаах тылга киллэриэм этэ таһымга онтон уон сылланара дьарый боростуотуйа оҕуспарбыппыт. Онтон сыл аайы кэтэн көрөрүн эрэ хайдаҕын билигин олох телевизорга тугу биэрэллэрин көрөрүн эрэ мин көрдөхпүнэ хайдах даҕаны биһи оҕолорбутугар биирдэ сөптөөх тугу көрбөппүн мин онтон бу телефон гаджет өттүн этэр эбит буоллахха осынан наһаа олох маннык тосту туора осынан тугу барытын оннук тосту туора хотон кэбиһэр бобан кэбиһэр сыыһа иһин биир Син биир ханнык эрэ кэмҥэ бээлэрэ билсиэхтээхтэр, бээлэрэ тутан арадьыйар, билэ сатыыр майгылара биллэн турар. Бу мал кэнники кинилэр билигин бу биэстээх-алталаах оҕолорун, уончалаах оҕолор аны биир сүүрбэ отут түөрдэн сылынан бу технология төһөлөөх сайдыаҕай, бу аҥардас биэс-алта сыл иһигэр

Онуттан ити маҕан этэн аһарбытым улахан уолбун икки аҥар саһаттан бэйэбин кытта батыһыннара дьабын хоту ханна да бардахпына эбэтэр манна правительство министрге да киирэр боллохпуна эбэтэр дэриэбинэҕэ тахсар боллохпутуна ханна баҕарар ханна да харыттахпына курук улбун батыһыннара дьабын төһө калларынан кыра уолбун эмиэ ол майгыны отон иити майгытынан эмиэ бэйэбин кытары иһин батыһыннара бала эмиэ дьаһатыгын дьаһыдьабын ону то кыргыттар боллаҕына ийэлэригэр чугастар уонна мин бэйэм ханаабынан осынан кыыс оҕо ийэтиэр чугас буолара ордук диэаныгын уол оҕоттон эник оҕо уопсайынан көрөн үөрэн

Манна буоллаҕына оҕону кыра сааһыгар салайыахпытын, режимин көрүөхпүтүн сөп, салайан кэпсэтэн, онтон уон биэс уон алта сааһыгар бэйэтэ билэр буолан туран кэлэр. Манна хайдах дьайыахха сөбүй? Инна буолла туох диэн буоллаҕыт да? Дьиэҕэ хас оҕо баарыттан эмиэ үрдэ улахан тутулуктаах. Биир холобура биэс оҕолоохпут, э, улахан оҕобут кыыс. Онно м, бастакы оҕону ии- э, хайдах көрөргүттэн, истэргиттэн, хайдах иитэн таһараргыттан үрдэ улахан тутулуктаах. Кэнники оҕолор тэн хин биир бары биир ситтэн төрөөн кэлбит дьоннор булла. Онон бары хайдары хин биир кутталларынан хапталларынан даҕаны осы майгыларынан даҕаны бары да иһин биир халыып дьоннор буолла онон бастыҥ оҕону хайдах атаҕар иитэн тураргыттан үрдэ улахан аны дьиэҕэ оҕото оҕоҕо баар буоллаҕына ол эмиэ үрдэ улахан оруоллаах итини барытын кэтээн көрүөххэ наада хайдах туох хайа түттэн буоларын Онотон механахпар оҕону кырар дакыттан күүһүлээн буолбакка тылгыттан таһарбат буолар майгыны тутан иитэн үөрэтэн улаатыннардаххына механабыр уон биэһэ да буоллун сүбэ биэһэ да буоллун опсай хим би тыл булулуохтаах диэн Онуттан хайдах олох атын туспа туура киһи буотах булла. Эн бэйэн төрөппүт оҕом буллаҕына, иһин биир оттон киһи уопсайдыгын нэмин булуохтаах булла оҕоҕо. Инниттэн мин эмиэ киэхпин баҕарабын, холобура мин эмиэ уолум билигин уон сэттэ аастаах. Онуттан оҕону уол оҕону да кытта, кыыс оҕону да кытта ийэ истиҥник кэпсэтэрэ, санан наһаа туһалыыр, наһаа ылынар оҕо иһин биир. бу улахан улахан киһини курдук кэпсэтииди аха манна ыллаҕын өссө маннык вопрос билигин оҕолор төрөөбүт күннэрин олус чаҕылхайдык ылаллар онно санааҕыт диэбит бэйэҕит оҕолоргут төрөөбүт күннэрин хайдах ылаҕытый диэн оттон ити маҕан этэн аһарбытым дьэ ол сайынан оҕо Бу олоҕу ылыныыта уонна осы үөрэҕи да үөрэниитэ барыта оонньуу нөҥүө ылынар. Оҕо эйгэтэ оннук. Кини оонньуу эйгэлээх оҕо. Онон тугу эмит үөрэтэр эбэтэр тугу эмит билиһиннэрэр буоллахха төһө кылларынан оонньуу нөҥүө билиһиннэрэн биэрэ сатыахха наада диэн осы тугу тутуһабын. Уонна Төрөөбүт күн отон ылыллат диэн үчүгэй бөҕө булла. Би төрөөбүт күнү олорбутун эмиэ ылабыт. Мен бэйэм оҕо дьоммун наһал элбэхте улаханнык төрөөбүт күннэри ылбатах киһибин. Ол гынан баран билигин оҕолорбутугар төрөөбүт күн буоларын наһаа эрдэттэн кэтэһэллэр туох эрэ улахан маннык тэрээһин буоларын көһүтэллэр эрэйэллэр онуттан оо үчүгэй баатык маннык химбит туох курдук оҥоруохха наада өйдөбүнньүк хас сыл аайы бу мин хааспын туолабын уопсай маннык улаатан эрэбин доҕотторун, табаарыстарын мунньар, кинилэртэн туох эрэ үчүгэй баҕайы тыл-өс истэр, эбэтэр бэлэх туһах тутар диэн ол бэйэтэ олох туспа ураты эмиэ иитии буолла. Онуттан мен ханыкпар киһи бээтин таһымынан көрөн, киһи бээтин балаһынньатынан көрөн, хайатар даҕаны оҕо төрөөбүккүн бэлитиихэ наада диэн аныыбын. маннык ыйыппыттар уол оҕо төрөппүт аҕатын фамилиятын ылара төһө улахан суолталааҕай ийэтин өттүнэн эһэтин фамилиятын илдьэ сылдьар уол оҕо суох буоллаҕына диэн били ийэтин бэйт бэйэтин фамилиятын хаалларыан баҕарар баһылаах онон аҕатын фамилиятын фамилиятын ылара төһө суолталааҕый диэн ыйыппыт мин итиннэ чопчу олох маннык этиэхпин эрэ сөп биири Сонун оҕо ағатын өттүнен бары аат наһас уолталах. Учуор тардыыта киһиэхэ аат бэриллиитэ наһа улахан суолталах. Онон мианабар наһа улаханна хамсаппат ордук булу дианыгын. Ағатын фамилиятынан уол даҕаны холура такыс кэнники хин бир уларыйар булабыт. Онон уол оҕо биллен турар тоһолон тохтон маннык этиэхпин баҕарабын холобура кыра эрдэҕинэ ылыммыт буоллаҕына кэнники итини арый улааппытын кэннигин уларытар арый да уустук оҕус баалах итиннэ олох туспа сиэр туом иһин оҥоруллуохтаах олох туспа өйдөбүл булуохтаах Итини ыллым даҕаны уларыта хаддьарыгыппын диэн буолбакка, холобура кыра оҕо кыра оҕо өссө аатын суолун фамилиятын мианыхпар кырар даҕаны өссө уларытар арыйдаһын оруннаах оспулу улартыахтарын баҕарар буоллахтарына онтон улааппыт бу бээтин этэр этиилэммит киһини аатын суолун уларытар уустук баҕай олоҕор иин охсуулаах булун сөп Манна буллаҕына Тааттаҕа гендернай уһуйаан арыйыахпытын баҕарабыт, ону эйигин кытта хайдах билсиэхпитин сөбүй диэн ыйыппыттар уонна уопсайынан манна оскуолаҕар хайдах киириэх хоһобүй, төлөбүрэ хаһый диэн наһаа элбэх оннук ыйытыы баар. Ону хантан билсэн бу оскуолаҕар киирэр туһунан ыйытылыһыахтарын сөбүй? Оттон мин телефоммун этиим дии. Туох да кистэлэҥ иһин буолбатах. Ким эмит туора боппурустах. Суруйан кэбиһэбит төлүппүй. Аҕыс тоҕус сүүс он төрт. Үс тыһыынча. Ноль ноль тоҕус диэн. Бүтэһигэ биэс нуллаах онно бүтэ тоҕус диэн ыппара бүтэһигэ. Тааттаттан гендернэй итиигэ уһуйаан өттүгэр боппурустар бар булдахтарына эриэн тахса сылдьаарым манна куоракка көрсөн олорон сиһилии кэпсэтиэхпитин сөп уонна туох диэн эти биэс нуллаахта биэс нул онно тоҕус диэн да бүтэһигэ Тахтаары. Сөп. Онно буоллаҕына тух диэн эти оскуола туһунан мин кылгас соҕустук маннык этиим эрэ дии осы эти тугун өйдөөтүгүтчи ассарда тоҕус чаастан бастыы кылаастар түөккэ улувериналлар онтон иккис кылаастан хаҕалаан оҕолор киэһал таатылы хынналлар манна оскуола оҕо үөрэнэр пиджакын тигэн биэрэллэр оскуола бэйэтэ үрүк жагын игинин малын салын тэтирээтигэр ручкатыгар кинигэтигэр төрөппүт тугу да биэрбэт бартын оскуола бэйэтэ биэрэр сөп онно ти эби үөрэхтээһин өттүн эттим тинне хүрдээх элбэх куруһуоктар бааллар эби үөрэхтээһиҥҥэ хүрдээх элбэх саҥа көрүүлэр бааллар уонна туохтен Күҥҥэ үстэ аһыыллар, ото биллэн турар оскуолаҕа толору күннэтинэллэр буоллаҕа дии. Күҥҥэ үстэ аһыыллар уонна ыйдааҕы төлөбүрэ хүрбэкки тыһыынча диэн. Онуттан манна араанайдан холобура материальный били мат капитал иһин диэн баар ол үөрэхтээһин өттүгэр эмиэ ааһар уонна Уопсайынан ол дьыла холору мин бэйэм көрөрбүнэн аҥардас хаччытыгар эрэ буолбатах. Ити мааҕын этэн аһарбытым курдук, төрөппүт бэйэтэ маннык өйүнэн-санаатынан сөп диэтэҕинэ, сиппит-хоппут буоллаҕына, мээндаппар оҕото үөрэнэрэ үрдэх табыгастаах ону дөбөҥ буолар.

ыал буолан мин иитэр аҕабын кытары ыал буоланнар олороллор Григорий Иванович Петухов диэн киһини кытта ыал буолбуттара мин олох оҕордахпына ыал буолбуттара уонна ийэм Зоя Петровна бэйэтэ идэтинэн круг нар маҕаһыыҥҥа атыыһыт быһыытынан үлэлээбит киһи

Петр Петрович Бурнашов уонна Мария Петровна Бурнашова диэн дьоннорго онно иитиллэммин, онно улаатаммын, оскуоланы онно олороммун бүтэрбитим. Онно таһылгы үрдүк үөрэххэ киирэн, кэнники ыал буолан, бу куоракка көһөн киирбиппит ырааттаҕа дьэ. Онно онтон ла манна куоракка олоробут, үлэлии-хамсыы, уонна Дигинен ото ханна баарар баран олоруохха сөп курдук балаһынньалар бааллар этэ. Ол гынан баран мин куораппын үрдээн таптыыбын. Биһиги уһун кыһыннаах, кылгас куйаас сайыннаах дойдуга ханыахпарыттан мантан ордук үчүгэй дойду суох баалах. Онон дигиэтэргэ дылы мин оҕолорум эмиэ наһаа онну манна ыһыллан тэйэн хаалбаккалар хайдара маннаха халарын сиригэр үчүгэй баатык бээлэрэ ыал буоланнар хаайын кэккэтиэр киирэннэр үчүгэй баатык олордоллор диэммин холобура бээмим яналахпын онуттан дьигинэн биһиги саха ириэр төрөөппүт түрдэ улахан дьоллоох дьоннорбут киһи ону араас дойдулары көрдөҕүн өйдүүр араас дьоннору кытта алтыстаххына билэҕин били туох буоллаҕа дии баттаһыым биир мин холобура бииргэ төрөөбүт соҕотохпун бииргэ төрөөбүт соҕотох диэн тугун билэбин сөп онтон бииргэ төрөөбүт икки эбэтэр үс элбэх оҕолоох дьиэ кэргэн туһунан мин туох да диир кыаҕым суох болура бэйэм тус бэйэм холобура миэхэ суох буоллаҕа дии

киһи араас элбэх сирдэр баран көрдөҕүнэ, араас дьоннорго таралтыстаххына, минньигэһи ньулууну амсайан көрдөххүнэ, дьэ дойдугун сыаналыырын, өбүгэлэрин хайдах олорон ааспыттарын, хайдахтаах курдук тыйыс дойдуга билигин бу халлааммыт туруга арий сүрдээн сымнаата дии саныыбын Оннооҕор биһи кыра олордахпытына аҕыйах хүрбэ отут сылланнара өттүгэр туох тоһоҕойдаах тымныы кыһыннар тураллар этэ. Сирэйин түһэрбэтэх оҕо диэн уох буолар этэ. Билим боллаҕына бу аҕыйах бу ааспыт кыһын аҕыйах күн тымныйаары гыммытыгар бары тоҥон үлэһис дур быһыылах. Мен ыкпар жигинен тохта оһовайдаа раз сүрдээх үчүгэй дойду олоробут. Уонна саха киһитэ бэйэтэ уосанан ыраас баҕайы норуот, аха норуот, ыраас баҕайы майгылаах. Ол мин бөҕө ыһа тоҕо сылдьаллара диэн эппэппин. Уосанан киһи быһыытынан, эйгэ быһыытынан, норуот быһыытынан биһи сахалар үрдэ араас дьоммут диэхэнэбит. Манна булнаҕына өссө маннык ыйытыы киирбит. Сахалыы ааттаныы хамсааһына баран эрэр, онно эн санааҥ кыыһа уола диэн отчестволаахтар диэн. Ити өйдөөтүм аха. Сөп, онно булнаҕына холобура дьигинэн сахалыы ааттаныы үчүгэй бөҕө буоллаҕа Мин оны биһириибин. Билигин холобура те уһуйааннарбар даҕаны оскуолаларга да кэтэн көрдөхпүнэ хахалыы ааттаах оҕо үрдээх элбэх. Онон уонна холобура кыыһа уола диэн холобура төрөппүт бэйэтин баҕатын өттүнэн онну куруттарар буоллаҕына отун үчүгэй бөҕө буллаах туох куһааны кэлей. Оннуттан мен аныахпар бар кыыһа уола да диэбэккэ өссө вариант диэн училовец эбин хөп үһүс вариант быһыытынан холобура бэйэтин аатынан да хаалларыахха хөп буолуо диэхэник холобура тух диэн холобура киһиэтин сөбүй эн бэйэн аатын айхаан диэн уолун харысхан диэн ону холобура харысхан Айхаан уола диэн буолбакка, Харысхан Айхаан да диэн холуура хаалларан кэбистэххэ, мээнабар иһиллэрэ даҕаны үрдээчи уонна сынын суолта да быһыытынан этиллэринэн даҕаны холуура хайдах баарынан сылдьара холуура мин оннук өттүн эмиэ тутуом этэ диэн холуура уола кыыһа диэбэккэ иккиэннэрин холуура аатын хаалларан кэбиһэр Бу оскуолаҕар хайыҥҥы лааҕыр оскуолалар диэн буолбатах уопсайынан хайыҥҥы лааҕыр тэрийэҕит дуо диэн ыйыппыттар баҕалаах уонна буоллаҕына кинигэ суруйар санаалааххын дуо диэбиттэр уонна бэйэҥ санааҕын толкуйгун элбэхтик инстаграмҥа иһин үллэстэриҥ буоллар диэн ыйыппыттар. Ити туох диэн этиэхпин баҕарабын. Биһи Японияҕа оскуола көрө бара дьыппыт. Кэргэммин кытары Светланалыын онно уһуйааннары көрбүппүт, оскуолаҕа дьыппыт. Онно мин кинилэртэн лааҕыр туһунан ыйыппытым. Ону олох өйдөөбөттөр, лааҕыр туһу диэн Эҥин араанайдаан бары түнэн иэҕин аҕалаҕалабын ыйытан көрбүтүм, ол гынан баран дьоппоннорго лаахыр диэн өйдөбүл суох эбит оҕолорго. Бу сайыҥҥы һынньалаҥ диэн. Онно ити эмиэ маҕаҥҥа эппиппэр төннөн кэлиэхпин баҕарабын. Биһиги сахалар үрдээх дьоллоох дьоннорбут. Хайдах таптаабыппытынан, бэйэбит хайдах анаабыппытынан оҕо сынньалаҥын тэрийиэхпитин дөһөөп, хайдах бэйэбит көрөрбүтүнэн оҥоруохпутун дөһөп онуттан дьиҥинэн мин бэйэм баҕа санаам лааҕыр тэрийэн оҕолорго сайыҥҥы өттүгэр үлэни кытары билиһиннэрии лааҕыра оҥоруохпун баҕарабын сайыҥҥы сынньалаҥ буллаҕа диэн аҥардастыы кэлэн ол оонньоон көрүлээн сытан утуйан аһаан баран барбат курдук сайынан туох эрэ аны үөрэ көттүн хайыҥҥа өттүөр эмиэ киллэрэр хайдах эрэ арыйда табыгаһа уох диэханыгын тоҕус оҕолор үөрэммиттэрин кэнниттэн үөрэх лааҕыра баара хайдах эрэ арий атын хоҕус диэнип. Ол оннугар үлэ лааҕырын тэрийэн, ити маҕан эппитим курдук, оҕону үлэни билиһиннэрэр лааҕыры тэрийэн, оту маһа хонуттаран, окко һарытыннаран, оҕуруот аһыгар хортуоскаҕа иҥэр, тухта үрдэ хоҕ элбэх үлэ болла. Ону билиһиннэрэн, сиргэ түһэрэн оҕону онно дьарыктыыр киһи тухта үрдөөшүй буолуо диэни. Онутан инники өттө былааннар бааллар, дойдугар ити уус алдаҥҥа

Сөп. Сөп. Оттон иһин уһуннук кэпсэттибит баһылаах, өссө кэпсэтиэхпин сөп дуу, эбэтэр бүтэрбит дуу? Интриһиргиир боппурустар бар буллахтарына, ото тухтыха төсөдөн. Ити оскуолаҕан өссө ыйытыласпыттар интернаттаах туолуустартан оҕолору ылаҕыт дуо дии? Те улустар үрдээх элбэхтэ ыйталлар. Оҕолорум били пансионат ыйталлар. Аалан онно хаалларан баран били оскуолаҕа били үрдүттэн олорон үөрэттэрэр курдук гына. Онуттан дьигинэн ити оҕо иитиитин боппуруоһугар эмиэтинэ тохтоон тоһоҕолоон аайахпын баҕарабын Ол сынан үөрэхтээһини тэрийэр буоллахха, бэйэтэ ити интернаттаах диэн ыйыттар дии интернат эбэтэр пансионат диэн дэмин этэминэп бар боллаҕына оҕо иитиитигэр өссө үрдүк көрдөрүүлэри ылыха оҕо үрдээх эппиэтинэстээх болулаатар онуттан били хайысхаланар болла дьэ эн бэйэн хараҥын далыгар көрө сылдьаҥҥын осы били режим тутуһуутугар эҥинигэр уонна оҕо төрөппүтүттэн холобура төһө да кылгас тобуллун уһун да бириэмэҕэ тэйдэҕинэ оҕо үрдэҕин уларыйар Оны олох мин этиэхпин баҕарабын кыра оҕону били ыытар атын сиргэ үөрэттэрэ илдьэриҥин мин бэйэм ханаабар арыйдаҕын этиэ охоҕус булу диэхниҥ Осынан мен бэйэм ханам оҕо олох үһүгэр дылы биэһигэр дылы кыаллар буллаҕына ийэтин аҕатына туттан арахсыбакка онно сылдьан баҕарам онтон халгыйа ханна эрэ били уопсай эйгэ атаххан араҥа атаххан эти детсад иҥин диэн оскуола диэн эйгэҕэ киирэн баран баҕарам Онтон биллэн турар ол кыллыбат суол төрөппүттэр иһин биир үлэлии тахсыахтарын баҕараллар билиҥҥи олох ирдэбилэ соҕотох муҥур ыраахтааҕа хаччы буолары гыннанан мээныахпар хим биир оттон били күһэллии өттүттэн кыһалҕа өттүттэн хим биир ити барыта тахсар буоллаа дьэ онутун Төһө кыалларынан интернакка, пансионатка оҕону биэрэр буоллахха, арый даҕаны били үрдүү кылааска тахсыбыт оҕону гитаһатыыр ордук буолуо диэхтиир. Онуттан бэйэм оскуолабытыгар ити үрдүү кылаастарга охсус, тохсус, онус, уон биирис кылаастарга анааммыт пансионат тэрийиэхпин баҕарабын. Онуттан атын биһиги Сахабыт сирин улуустарыттан ыйытааччылар, оҕолорун ыытыан баҕалаах дьоннор баҕаларын биллэрээччилэр. Онуттан элбэх киһи эрийээччи. Ону кэнники мээнэбэр барыта этэҥҥэ бэйэтин сиэринэн хаамыытынан баран истэҕинэ табыллыы диэхэнэ Маннык ыйытыылар Ксенофонт Дмитриевич Уткин Нүһүлгэн дом үөрэҕин туох дии саныыгын? Ким туох үөрэҕин? Дом үөрэҕин. Ксенофонт Дмитриевич Уткин Нүһүлгэн. Ксенофонт Дмитриевич учууталым этэ. Нүһүлгэн мин саха филологиятын факультетыгар үөрэнэ артахпына үөрэтэн турардаах биһиини аты биһи группаны үөрэтэн турардаах онно үрдээх киэҥ билиилээх олох дьиҥнээх саха маннык мин көрөрбүнэн олох туох диэххэ сөбүй дьиҥнээх саха оҕонньоро этэ олох маннык Би мин эдэр отон били тух боллаҕа дии уон биэстээх уон алталаах оҕолор университекка кэлэн бараммыт биһи көрөрбүтүнэн хайдара хаастаах киһи кутуй этэ онон ити оҕонньор диибин онуттан биллэн турар биһи сахалар тарбахха баттанар биир хаамай бөлүһүөк киэҥ билиилээх хаха норуотугар ыччатыгар үрдээх элбэҕи оҥорон барбыт туруйан бичиэн даҕаны иитэн үөрэтэн даҕаны барбыт киһи онуттан дом үөрэҕэ диэн мин осына идэлээх өттүгэр барыыны киһи барыта ылынар туруктаах дии санаабаппын Онно этэргэ дылы кырдьык ананан кэлбит киһи ол суолга төрөөбүт буоллахтарына мин ылыннанар дии саныыбын. Онно аҥардастыы киһи барыта иһин биир идэлээх буолбат киһи барыта иһин биир ойуун удаҕан буолбаккын киһи барыта уус буолбат киһи барыта олоҥхо тойуксук буолбат мээнэхпар итиннэ идэлээх дьоннор туохха барытыгар маннык кэтээн көрөрбүнэн ол сэнэн икки да бырыһан баар быһалаах диэхэним дьиҥнээх үчүйдүк маннык уруһуйдуур эҥин бу суруйар дьоннор икки да бырыһаннар быһалаах ойуун удаҕан эмиэ икки да бырыһан быһалаах осы нэһилиэнньэттэн Ырыаһыт эмиэккирэ бырыһын, тойуксут эмиэккирэ бырыһын быһалаах киһибин. Ити уопсай маннык көрүүбүн. Онон киһи барыта наар биир өттүгэр ити холобура идэлээх буола хатаан туох өттүгэр тахсара мээнабар аринаан угустук хоос булуй диһэндибин. Э, манна Сибиир ыйытыыны көтүппүттүн. Половой воспитанияны хайдах кэпсиибит, олох кыбыстар курдукпун диэбит.

аҕастык кыра эрдэҕиттэн кэпсэтэн кэлбит киһи онно кыбыстыта кэлии кыбыстыбаккын буолла. Онно олорон эрэн эн кэпсэппэтэххинэ ким кэпсэтиэй? Уонна осыынан ити ыйыппыт боппуруһугар мин саныахпар атын сиртэн онтон мантан үөрэнэрэ үөрэнэринээҕэр ийэтиттэн аҕатыттан үөрэммит ордук буолуо диэн. Мин биир айылҕа буллаабыт да, итэн кэлэр булла. Онуттан хаамай үчүгэйдик өйдөтөр, хаамай били оҕотугар истиҥ сыһыаны эрэ бүөбэйдээн илдьэ сылдьар киһиттэн ийэлээх аҕата мин санаабар ити боппуруоска киириэхтэринэн. Манна ийэ ыйыппыт, мин аҕам айылҕаҕа тапталы иҥэрбитэ, онно махтанабын. Билигин кырачаан оҕолорбор айылҕаны кытта алтыһарга үөрэтэ сатыыбын. Ол эрэн ийэ киһи өттүттэн уол оҕоҕо оннук гынара сөп дуо, эбэтэр хайаатар да аҕата буолуохтаахтын? Баара диэхтээх диэн буолбатах буолсунан аймах аймахтар бары кыттыахтаахтар диэн ол онно туох даҕаны итэҕэс быһаҕас диэн буолбакка туох эрэ сыыһа эҥин диэн буолбакка эрэ механихпар айылҕаҕа айылҕаны кытта сыһыаннаахха оттон ким барыта үөрэтиэн сөп буолла онно туох даҕаны боппуруос турбат Кэргэниҥ туох идэлээҕий дии? Мин кэргэним география учуутала. Оттон бэйэтин идэтинэн география учуутала быһыытынан биир да күн үлэлээбэтэҕэ куруук наар оҕолорун көрөн, оҕолорун иитэн-үөрэтэн, дагайан дьитиэр олорбута. Онно бу кэнники кэмҥэ бу уһуйааннарга, оскуолаларга бу иккиэн кыттыһаммыт биир Эһиги оскуолаҕытыгар үлэлиир учууталлартан туох ирдэбил турарый диэбиттэр уонна эр дьоннор дуо диэн ыйыппыттар. Оскуолаҕа эр дьоннор бааллар. Ити мааны сен аһарбытым соҕотох ийэлэр иһин боппуруостара дьиҥинэн осынан ити наһаа улахан уустук боппуруос сөп онон төһө кылларынан оскуолаларга мин эр оскуолабар диэн буолбакка осынан оскуолаларга эр дьон баара ордук олура мин кыра дьаммын биһи оскуоланы маны көрөр эбит боллохха педколлектив улахан аҥара эр киһи буолар этэ трудовик эр киһи, физика учиталайар киһи, математика учиталайар киһи буолар этэ, физкультура эр киһи буолар этэ. Ити уонна эбии үөрэхтээһиннэр трактороведение эҥин диэн осай хаба быраҕан ити статистиканы көрдөххө оскуола педколлективын улахан аҥара эр киһи буолар этэ. Уонна урут уруккуту маннык көрдөххө кэтэн көрдөххө оскуола директора барыта эр киһи буолар этэ. Биир мин дьахтар баара бүтөдө мин холобура билбэппин. Онутан мен эти урукку кэметэбин. Оны билигин биһас колобутер эр дьоннор бааллар. Уонна мен холобура бэйэм бааһанаам учууталлартан көрдөһөр көрдөһүүм оҕону таптааҥ диэн. Оҕону таптыы хатааҥ диэн. Оҕону таптыыр эрэ буоллаххытына тугу эрэ ситиһиэххит. Оҕону бэҕэтиэр сыһыары тутар чугастык истиҥник ылынар эрэ буоллаххытына оҕо эһиэхэ тугу эрэ аһан биэриэҕэ диэммин куруук нары учууталларбыттан ирдиир ирдиим ирдээһиним буолар. Онуттан кыра бытахай оннук маннык дьиҥинэн элбэх баҕа буоллану иһигэр киирдэхэ кэпсээтэхэ уһун үрдээх Манна бу оҕо сылдьан ким буолуоххун баҕарбыккыный, идеалың ким этэй? Идеал ити, ити вопроска аасука тергемин кытары эмиэ курке эбитэ. Мин бэйэм дөһөҕөбүн. Бу Олорон кэлбит бу түрдөн биир икки yılга олорон кэлбит кэлбитим тухары олоҕум тухары абсолютно кибитэй дии идеал оҥостубатах эбиппин. Наһаа интэриэһинэй. Оттон бэйэм даҕаны кэнники хонньуйабын, сөҕөбүн. Хин хайда эрэ гынан хин элбэх ону-маны көрдөхпүт ки киинэ бөҕөнү көрөн, кинигэ бөҕөнү ааҕан, хин кыдьык ким эмитэ идеал диэн оҥостухпун сөп эбитэ буолуо. Ону тоҕо оннук эбитэ буоллар диэммин кэнники бэйэм хоньуйа санааччыбын. Онуттан оҕордахпыттан ыллаабыт боламмын мин бэйэм өйдөөбөппүн ол гынан баран киһини өйдөхпүттэн ырыаһыт буолуом этэ диэн тыллаах үһүбүн. Онуттан ол баҕабын толоруммун ырыат болантан хин ыллаатаҕам дьыбыт оҕордахпыттан аны мээнэхпар киһи оҕордахыттан ыраланар ырата осой баҕаһанаата хин биир туолар туолуохтаах диэн выпускниктардаахха то диэн ыйыппыттар оттон мин билэрбинэн суох дьиэ билигин хас кылааска диэри олор баалларый Билигин бэһис кылааска таҕыстылар уолаттар. Кыргыттар буоллаҕына былырыын бастыы кылааһа саҥа албыппыт. Онон ол холобура сиэттэрэн этэр буоллахха, кыргыттар быйыл күһүн иккис кылаас аһыллыахтах. Улаата билиҥҥи бастыы кылаастар иккискэ таххан биэрэллэр. Аллараттан бастыы кылаас аһыллабыт. Уонна уолаттар билигин бэһис кылаастар алтыска таххан биэрэллэр. Онон оскуолабыт алта алта кылаастаах буолар быйыл. Оттон он бес оҕуттан саҕалаабыппыт. Билигин оскуола үрдүнэн тоҕуһун түө тоҕу үөрэнэр. Онуттан салгыы этэҥҥэ буолан маннык баран истэҕинэ быйыл күһүн мин маннык хаба быраҕан былааннаан көрөрбүнэн сүүс биэһинчэ оҕо буоларбыт буолуо диэн план. Чэ, итинник били ымпыктаан, чыпыктаан оскуолам туһунан ыйытыылар ити элбэхтэр, отто ити сүрүннээн хайысхаларынан ити ыйытан көрдүм. Онуттан бириэмэбит ыраатта Уонна ийэхэ бу элбэхтик махтал тыл эппиттэр, бу киэн тутталларын, хайгыылларын туһунан биллэрбиттэр уонна ситиһиини инникитин ситиһиини баҕарабыт диэбиттэр. Оноттон ити тылларга барыларыгар кыттыһан туран онно ийэхэ ити махтал тылларын ыытан туран мин бэйэм эмиэ Бу биһиги ийэ тыл кэскилэ хамсааһын үлэтигэр кыттыспыккар эмиэ улахан махталы тиэрдэбин уонна оттон эн бэйэң биһиэхэ хаха дьонугар эмиэ элбэх киһиэхэ холобур буолаҕын бэйэң оҕоҕо сыһыаҥҥынан бу үөрэх эйгэтигэр туох үлэҕинэн онон эмиэ бу үлэҕэ наһаа сыралаах үлэ бу үлэҕэр ситиһиилэри уонна барыта үтүө түмүктээх буоларын баҕарабын махталы кытта оннуттан бу туохтар манна баар дьоҥҥо этиэхпин баҕарабын өссө биирдэ төлөпүөнүн бұл оскуолаға киирии туһунан иген ыйтыыларгытын аҕыс тоғыз жүз он төрт